Léiwe Fox, léift Fonsi, ech invitéieren Äech haut op eng Partie Kro-Kroke. Cro Croque, kommt wann ech glift op d'Bëschplaz. Et fänkt um 10 Auer un. Et gi Bréidecher an eppes Gutts ze drénken. Mat léiwe Gréiss, Bell. Wat ass Croquet? Cool, e Spill!

Wat ass dat hei? E flott Spill mat engem Würfel, Teppecher an ähm, e puer Reegelen. Reegelen?
Jidderee kritt en Hummer an e Ball. Ech huelen orange. Ech wëll schwaarz.
An ech huele gréng. Rout fir mech.
Ech huelen de gielen. Nee, dee bloen.
Als éischt geheit deen een de Würfel an dann deen aneren. Réckel däin Däppchen esou vill Felder no vir, wéi s de Punkten um Würfel gesäis. Een, zwee, dräi, véier, fënnef, sechs! Oh, du hues eng Zwee! Du kanns also nëmmen zwou Plazen no vir. Firwat?
Esou sinn d'Reegelen.
Nee, déi Reegele sinn topeg! Wéi wëlls du da spillen? Ech fuddelen!
Ech fuddelen ëmmer! Nee, dat dierfs de net, Zang! Net?
Da spill dach eleng!
Kuckt hei, der schloot de Bal esou wéi ech. Duerch ee Bou nom aneren. Deen alte Wee. A wien als éischt bei der faarweger Staang ukënnt, huet gewonn. Eileen, fänks du un?
Hä? Wat ass hei lass? Ähm, mir spillen e bësse Croquet. Kann ech matmaache bei deem komesche Croquet? Nee, du fuddels! Jo, an? Un dir, Fox! Un dir, Fox! Hei wat dat Spill do! Ähm.
Jep!
Hä? Mäi Ball? Wou ass mäi bloe Ball? E louch grad nach hei niewent dem Zang. Oh! Den Zang huet mäi Ball geklaut! Nee, dat hunn ech net! Ech gesinn en dach, en ass an denger Boxentäsch! Du spënns, ech hu kee Ball! Eileen, dann huel de giele Ball. Ech wëll dee bloe Ball. Du kanns dach net einfach e Ball klauen, Zange. Wann ee Croquette spillt, muss ee sech gutt behuelen. Ech muss mech net gutt behuelen, dir loosst mech souwisou net matspillen. Du dierfs matspillen, Zange. Hei, huel den Hummer. Wierklech?
Ech dierf matspillen? Oh, nee, ech hunn eppes vergiess. Dofir brauchs de jo e Ball, soss geet et net. An et si keng Bäll méi do. Wat, wat, wat, wat, wat en Zoufall! Hä? Ech hu grad e Ball an der Täsch, e bloen! Gesäis de, du hues mäi Ball geklaut. Hei, huel de gielen, an da spills de ouni ze fuddelen. Oh, dräi. Oh, ass dat langweileg. So, lo geet et duer. Ech hunn es genuch.
Oh.
Dat ass verbueden! Den Zang fuddelt!
Jo an?
Ech si wat ech ëmmer war, e Béisen! Fuddelen ass esou flott! Hey, so emol, et ass u mir! Wann s de mengs! An elo ass et nees u mir!
Ah sou, ma dat doten kann ech och. Sou, a wéi fënns de dat, hä? Wa, wat ass geschitt? Du hues de Fox getraff! Sou eppes géif ech ni maachen! Keil!
Kucke mer dat nach eng Kéier. Hm, an der Rei. Mäi Feeler, deet mer leed, Fox.
Dat do ass kee Croquette, dat ass en Zodi. Ech hunn es genuch. Ech och.
Spillt alleng weider.
Ah, esou mécht et keng Freed méi. Oh, da komm, mä loossen et einfach sinn. Wee wëll en Sandwich?
Zang! Zang! Mir kënnen d'Reegele jo änneren, e bëssen.
Wierklech? Wierklech? Wierklech? Dir hält einfach op mat spillen, dat ass och Gefuddels! Wéi soll ech gewanne wa kee mat mer spillt? Zange, Et geet net ëm d'Gewanne. Ee Spill brauch Regelen. A wann ee sech net drun hält, ass et net flott.
Ech ka mech net u Regelen halen, och wann ech et probéieren.
Kee Wonner Zang, et wore jo och déi falsch. Pass mol op, ech erklären der déi richteg Reegelen. Éischt Reegel, de Ball däerf nimools duerch eng Paart. Wéi dann, net emol heemlech? Nimools, du muss ëmmer schéi ronderëm. Nee Fonsi, dat ass net wouer, de Ball muss. Fonsi huet Recht, de Ball. Dierf op kee Fall duerch d'Paart. Oh, awer wa keen et mierkt! A Reegel zwee seet, Net een nom aner, jidderee spillt esou wéi e wëllt. Gell? Esou ass et dach. Also. Jo, esou ass et. Ech muss also net u mäin Tour waarden, hehe? Nee, du spills wann s de Loscht hues. Oh, dat gëtt bestëmmt flott! A Reegel Nummer dräi, D'Faarf vum Ball ass ganz egal, kee vun eis huet säin eegenen.
Musse mer eis dann un all déi Regelen halen? Et wier dach méi einfach, wa jidderee seng Faarf hätt. Ma gutt, da spille mer einfach ewéi ëmmer.
Okay, Zang, da fuddele mer eben alleguer e bëssen. A lass! Brrr, et deet mer esou leed, de Ball ass duerch d'Päerdche gaangen, ech konnt mech net zeréckhalen. An elo waarden ech ganz heemlech, bis ech nees dru sinn. Och nee, Zan, du bass awer schlëmm! Dat funktionéiert richteg gutt!
Zan, wou bass de dann? Hm? Oh, da waart dach! Oh, hie spillt Croquet, wéi flott! Jo,
an ech woddelen déi ganzen Zäit.
Oh, Zang! Awer 't leeft wierklech gutt!
Et ass méi flott, Ronny Fuddelkeller, vill méi flott Sang. Den Sank huet Recht, ech spillen nëmmen nach esou.
Lo un dir Kyle!
Yeah, zwou Paarte mat engem Schlag! Haha, dat nennt ee fuddelen! Gutt gemaach, Kyle, du ale Knastert!
Awer d'Zang eigentlech!